Чаллы шәһәре Муса Җәлил исемендәге шәһәр үзәк китапханәсендә шагыйр Муса Җәлилнең әдәби мирасын саклау һәм пропагандалау буенча эш алып барыла. Герой шагыйрьнең китап фонды елдан-ел тулыландырылып, аның тормыш юлын чагылдырган материаллардан музей экспозициясе эшли. 2007 елның 26 апрелендә Үзәк китапханәдә әдәбият тарихы музее ачыла. Музейның махсус экспозициясе булып Муса Җәлилнең тормышы һәм иҗаты белән таныштырып тора. Шагыйрьнең төрле елларда нәшер ителгән әсәрләре белән бергә Түбән Новгород өлкәсе үлем үзәненнән кайткан уникаль экспонатлар тәкъдим ителә. Әдәбият тарихы музеена Татарстан Республикасының Дәүләт архивы, шулай ук тарихи-сәяси документлар үзәк дәүләт архивлары белән хезмәттәшлеге, бөек татар шагыйре Муса Җәлил тормышы турында документлар белән тулыландыру мөмкинлеген бирде. Яңа экспонатлар алып кайтылды. Муса Җәлил Оренбург өлкәсенең Мостафа авылында 1906 елның 15 февралендә туа. Музейда урын алган автобиография күчермәсе бу хакта сөйли. Шулай ук Муса Җәлилнең 1922 елда Казан шәһәренә килүе, Кызыл Татарстан Республика газетасында переплетчик ябыштыручы булып эшкә урнашуын дәлилләп язган юллар белән очрашабыз. Экспонатлар арасында язучының Татарстан язучылар берлегенә кабул итүләрен сорап язган заявление белән дә танышабыз. Муса Җәлил 1939 елда Татарстан дәүләт опера театрында әдәбият бүлеген җитәкли. Җәлилнең хезмәт юлын чагылдырган документлар бу хакта сөйли. Илебезгә фашистлар Германиясенең хыянәтчел һөҗүм итеп керүе шагыйрьнең иҗат планнарын җимерә. Муса сугышның беренче көннәреннән үк сугышка алына. Башта политработниклар курсларында Татарстанның Минзәлә каласында хезмәт куя. Минзәләдә язылган бер төркем шигырьләр Девочки из Мензелинска исеме астында басылып та чыга. Муса Җәлилне Волхов фронтына икенче удар армияле Отвага батырлык газетасына корреспондент итеп билгелиләр. Сугыштан язган хатлар аның бер дәлиле. 1942 елда авыр яралы Муса да бик күп солдатлар белән әсирлек килгән. Музей җитәкчесе Роза Галимулла кызының Татарстаннан эзтабарлар экспедиция составында Волхов урманына, икенче удар армиясе сугышлар алып барган урынга бара. Аның тарафыннан Түбән Новгород өлкәсенең Мясной-Бор районыннан Муса Җәлил хезмәт иткән урыннардан уникаль кабатланмас экспонатлар алып кайта. экскурсиягә килгән һәркемгә Волхов фронты үлем үзәнлегеннән алып кайтылган экспонатлар кызыксыну уята. Солдат каскасы, снаряд, гильзалар, кошык, пычак, булавкалары, бигрәк тә солдат медальоны укучыларны тетрәндерми калмый. Җәлилнең әсирлектә язган шигырьләре бөтен дөньяга билгеле. Татарстанга аның ике дәфтәре кайтты. Бу дәфтәрләр белән 2017 елда Чаллы укучылары да таныша алдылар. Чулпан Җәлилованы якыннан күрү бәхетенә дә ирештек. Әлеге дәфтәрләр тоткынлыктан котылучы Нигъмәт Тирегулов һәм Бельгия патриоты Андер Томермаус тарафыннан сакланып калган. Экспонатлар арасында Татарстан Язучылар берлеге рәисе Әмировның 1965 елның 27 декабрендә Андерта Нормандская язган характеристика белән дә танышабыз. Шулай ук шагыйрьнең 60 еллык юбилее уңаеннан үткән кичә турында дистәдән артык мәгълүматлар белән дә танышырга мөмкин. Шәһәребездә Муса Җәлил исемен мәңгеләштерү һәм киләчәк буынга җиткерү йөзеннән аның исеме белән бәйле урыннар шактый. Муса Җәлил исемен йөртүче проспект, Муса Җәлил бюсты куелган ял паркы, шәһәребезнең үзәк китапханәсе аның исемен йөртә. Үзәк китапханәдә 15 ел дәвамында февраль аенда Муса Җәлил иҗатына багышланган Татарстанның шигъри бизәкләре исеме астында регион ара нәфис сүз осталары бәйгесе уза. Аның җиңүчеләре бүгенге көндә күренекле шәхесләр. Шулай ук әдәбият тарихы музее күп еллар дәвамында Җәлилнең бюсты куелган ял паркында елга ике тапкыр Февраль, август айларында Чаллы язучылар берлеге, комсомол башкарма комитеты белән берлектә Муса Җәлил һәм җәлилчеләрне искә алып, әдәби чаралар үткәрә. Язучылар, рәссамнар, галимнәр Җәлил иҗатын өйрәнеп, фәнни эшләр, шигырьләр, матур әдәбият әсәрләре, рәсемнәр тудыралар. Рәссам Валерий Скобеев һәм Виктор Семыкин иҗат иткән рәсемнәр белән тамашачылар музейда таныша ала. Шулай ук язучы Рафис Корбан да Җәлил һәм җәлилчеләргә багышланган Ватан романын укучыларга тәкъдим итте. Үзәк китапханәдә Йөрәкләребез хәтере арт-проект кысаларында Кышкы шигырьләр дип исемләнгән үзенчәлекле күргәзмә оештырылды. Шагыйрь-патриот Муса Җәлил истәлегенә багышланган экспозициядә беренче балалар сәнгать мәктәбе укытучыларының иҗади эшләре тәкъдим ителде. Әдәбият тарихы музее хезмәткәре Муса Җәлилгә 115 ел тулу уңае белән Оренбургта үткән онлайн-конференцияда катнашты. Музейда ел саен төрледән төрле әдәби кичәләр, масса күләм чаралар үткәрелә. Һәр экскурсия шагыйрь турында мәгълүматлар белән үрелеп барыла. Әкияттәге серле йомгак булып, җырым калды сүтеп юлымда. Сез табарсыз килеп шушы эздән, мине соңгы йөрәк җырымда. Эзтабар язучы Рафаил Мостафин моңа ирешеп, Өзелгән җыр эзеннән исемле китабында ул фашизм тоткынлыгында һәлак булган татар шагыйре Муса Җәлилнең язмышын ачыклый. Рафаэль Мостафинның Сез табарсыз килеп шушы эздән дип исемләнгән язмасыннан күренгәнчә, Җәлил Ватаныбыздан читтә аерым алганда, Германия Демократик Республикасында да киң танылган беренче татар язучысы. Аның шигырьләре немец телендә өч тапкыр басылды дип яза. Муса, Муса Җәлилнең мобит шигырьләре Россиядәге барлык милли телләргә тәрҗемә ителүдән тыш, инглиз, француз, украин, испан, алман, гарәп, төрек, кытай, румын, япон, чех һәм башка чит ил халыклары телләрендә дә кат-кат матбугатта басылалар. Әдәбият тарихы музее эшчәнлегенә 10 ел уңае белән регионара конференция үткәрелде. Чараны йомгаклап, библиотека, литературный-кривистый музей Вихи истории исеме белән китап басылып чыкты. Музей хезмәткәрләре иҗат эше белән киң шөгыльләнәләр. Язучыларның иҗатына багышлап үткәрелгән кичә сценарийларның дүрт басмасы дөнья күрде. Шулай ук әдипләрнең иҗатын яктырткан күрсәткечләр дә музей экспозициясендә урын ала. Герой шагыйрь Муса Җәлилнең җырларга дигән ялкынлы сүзе, шигърияте бүген дә халык йөрәгендә. Гомерем минем моңлы бер җыр иде, үлемем дә яңгырар җыр булып, дип язган шагыйрь. Аның исеме чыннан да үлемсез җырга әверелде. Җәлилне үстергән халык исән вакытта, аның батырлыгы да истә, аның шигърияте дә мәңге күңелләрдә яшәр.